Ti'n moyn e? Shwmae a croeso i fideo 8, y rhaglen sy'n trin a trafod gemau cyfrifiadurol ar y we yn unig ac yn exclusive i Golwg 360. A dyma ni felly ar fideo wyth. Da ni'n mynd i fod yn trafod gêmiau cyfrifiadurol, oherwydd tan hyn, hyd y gwn i, ta waeth, does neb wir wedi bod yn trafod y peth yn gywrain yn yr iaith Gymraeg. A mae'r holl beth yn exclusive ar Golwg 360. Nawr te, mae rhei pobl yn offi ware bach o pêl-droed, eraill yn mwynhau neu bach o peintio, tra bod rhai yn offi neu pethau bach yn fwy gwahanol. Finne, dwi'n offi chwarae gemau cyfrifiadurol. Dwi'n bod yn gwneud hyn ers wrth wythdegau, a does dim llawer o brofiadau wedi cael eu gynnig trwy'r iaith Gymraeg. Ond mae hwnna wedi newid yn ddiweddar gyda gêm newydd Enaid Coll neu Master Reboot gan Wales Interactive A hwn yw'r gêm cynta i fi yn cofio gyda'r holl gêm yn gallu cael ei chware trwy'r iaith Gymraeg. Mae ar gael ar Steam Greenlight ar hyn o bryd a fi'n credu bod 25 percent off, felly nawr yw'r amser i prynu e. Cyn bo hir bydd yn ymddangos ar PSN neu Playstation Network a fi bron yn siŵr bod y bois wedi gweithio i fod e'n ymddangos ar Nintendo Wii U hefyd. Dychmygwch fyd lle nad marwolaeth yw'r diwedd, lle mae atgofion gwerthfawr yn cael eu cadw i'w mwynhau am byth, lle mae eich enaid yn anfarwol. Croeso i'r Cwmwl Enaid! Uwchlwythwch eich enaid i'n gweinyddion ymroddedig ac ymlaciwch gan wybod y bydd rhan ohonoch yn byw ymlaen am byth. Caiff yr atgofion hyn i gyd eu cadw ar gyfer eich enaid digidol er mwyn i'ch teulu ail ymweld â nhw dro ar ôl tro. Y Cwmwl Enaid, yn cadw eich gorffennol er mwyn sicrhau eich dyfodol. This is actual. Be advised, missile strike inbound. Stand by.
Ers yr wythdegau, mae Nintendo, Sony a Microsoft i gyd wedi dod i fewn i'r byd yma, ymysg sawl cwmni arall. Dyn ni ddim wedi cynnig llawer o Gymraeg tan hyn, ac mae'n bwysig er mwyn i'r Gymraeg oroesi bod ni'n defnyddio'r iaith mewn pob man o'n cymdeithas. Ni'n siarad amdano lefelau llywodraethol, ni'n siarad amdano lefelau gwaith, ac ni hefyd yn siarad amdano pan ni'n neud beth da ni'n mwynhau. Mewn gair, ein adloniant. Wedi'r cyfan, da ni yma yng Nghymru wedi hen gystadlu mewn meysydd ble taw'r brif ffrwd yw'r Saesneg. S4C yn cynnig gwasanaeth teledu Cymraeg, barn a golwg efo'u cylchgronau. Mae'r sîn roc Gymreig wedi bod yn gryf ers degawdau, llyfrau gan y Lolfa a Gomer ymysg eraill, a mae ffilmiau fel Hedd Wyn, Solomon a Gaenor ac Un Diwrnod hollol mind-blowing heddiw. Yym, felly, felly dim hwnna. Felly mae'n hen bryd fod Enaid Coll wedi ymddangos ac fod y Gymraeg yn cael ei adlewyrchu ym myd gemau cyfrifiadurol. Mae sgorio yn neud lot o gwaith da pan mae'n dod i defnyddio'r Gymraeg ar y teledu ac yn defnyddio pêl-droed a'r hyn o beth. A fi a'r gath hefyd yn mwynhau siarad Cymraeg efo'n gilydd pan ni'n gallu. Pan fi yn gallu siarad Cymraeg dros Xbox Live neu Playstation Network, dyw e ddim yn dod yn rhywbeth hawdd iawn achos fi ddim yn cwrdd â lot o bobl sydd yn medru siarad Cymraeg, dwi'n cwrdd â digon o Gymry wrth gwrs. Ond pe bai fi yn siarad efo Cymro Cymraeg, hoffwn i feddwl bod e'n mynd rhywbeth fel hyn. Yes!
Stico hwnna lan dy glust di! Cwd ein blew! Mwlsyn! A clust y tŷ, a tynnu'r twlsyn, a'r pwrdd, a twmffat.
Helo?
Hola! Hola!
Hola!

Helo? Helo? Helo? Helo?
Helo, Daf. Lisa sy 'ma.
Helo, Lisa. Ie, o'n i 'di meddwl ffonio sbel, ie, ond t'mod y Helo, ti'n clywed fi? Ie, helo?
Reit. Haws yw e.
So, yy, ti, ti ffansi gêm bach?
Ie, grêt.
O, grêt. I fod yn hollol onest, reit, o'n i'n meddwl taw dim ond nutters oedd arno heno.
So, be ti'n wisgo?
Shwmae a croeso i Lab Fideo wyth. Dyma lle ni'n mynd i trafod pethe bach mwy manwl pan ma'n dod i chwarae gemau cyfrifiadurol. Mae'n beth chi newydd weld o siarad ar-lein gyda estronwyr yn gor-ddweud pethe dipyn bach, ond mae'n medru bod, ar adegau prin, yn brofiad annifyr. Felly dyma i chi tip fideo wyth yn syth o'r lab. Mae modd gosod rheolaeth ar bwy chi'n clywed trwy fynd i ardal Settings a defnyddio opsiwn Friends Only ar Xbox Live. Mae hwn yn golygu fo chi ond yn clywed pobl chi 'di dewis i fod yn gyfaill efo, tra ar PlayStation 3 a 4, mae dipyn bach mwy llyfurus pan mae person yn gofod gwneud yn y settings pa bynnag gêm chi'n chwarae. Ond cofiwch, os da chi am rhegi, rhegwch yn y Gymraeg, yr iaith gore yn y byd i rhegi ynddo. A'r peth gore amdano hwnna wrth gwrs yw na chi'n goffod gwrando ar Americanwyr deuddeg oed. A gan sôn am pobl deuddeg oed, dyma ni tri peth i helpu chi gyda 'Dolig yn dod i fyny', sut mae prynu anrhegion gemau cyfrifiadurol ar gyfer plant. Rhif un, mae system PEGI neu Pan European Game Information wedi bod mewn lle ers deg mlynedd bellach, a hwn yw'r corff sy'n dynodi pa oedranne sy'n addas ar gyfer deunydd mewn gemau cyfrifiadurol. Yn y Deyrnas Unedig bellach mae 37 y cant o bobl oedran 16 hyd at 49 yn chwarae gemau cyfrifiadurol yn rheolaidd, ac mae'n bwysig sicrhau diogelwch unrhyw berson, ond yn enwedig plant, pan yn profi deunydd a all fod yn anaddas, yn union fel ffilmiau. Os ych chi'n mynd i'r siop, a mae'r plentyn wedi gweud bod nhw eisiau cael Battlefield four ar gyfer y Dolig yma, mae ganddo fe 18 ar y clawr fan'na yn hollol flaen. Cofiwch tsiecio PEGI rating, eighteen. 16, 15 neu beth bynnag, a neud yn siŵr bod e'n gywir. Nawr te, rhif dau yw rheolaeth rhieni neu parental controls. Mae pob un o'r peiriannau, Xbox 360, Playstation 3 a 4 ac Xbox One, Nintendo i gyd, efo modd i chi fynd mewn i'r systemau a gosod rheolaeth eich hunan ar beth mae'r plentyn yn gallu agor i fyny, neu chwarae, neu mynd i weld. Nawr, dim hwn yn gallu bod yn gymhleth, felly gyda chi teimlo'n rhydd i anfon uh, tweet ata i, trydarwch Daf Prys ar Twitter, neu wrth gwrs mae Microsoft, Sony a Nintendo hefyd yn cynnig pob math o gymorth iddo chi wneud yn siŵr bod chi'n cynnig y profiadau cywir ar gyfer eich plant. Rhif tri, gemau cywir. Dwi wedi trafod Peggy yn barod, beth maen nhw'n tybio sy'n gywir ar gyfer gwahanol oedrannau, ond wrth gwrs, man a man i chi wneud yn siŵr bod be chi'n prynu yn gywir yn eich tyb chi. Nawr te, mae sawl cyrchgrawn a gwefan erbyn hyn yn cynnig llawer o wybodaeth ar y deunydd sydd ar gael, ac mae'n werth chweil wneud yr ymdrech pellach 'na i amddiffyn eich plant, ond hefyd i amddiffyn y gwnithyrwyr y gemau hefyd, rhag pobl yn eu gyhuddo o fod yn effaith drwg ar blant. Ond mae digon o gemau allan 'na yn barod sy'n hollol addas ar gyfer y Nadolig yma. Er enghraifft, mae gen i sawl gêm fedra i eu cynnig iddo chi heddiw. Mae gennych chi Mario 3D World ar Nintendo Wii U, gennych chi Minecraft ar Xbox 360 ac nawr ar Xbox One a Playstation 4. gyda chi, Ratchet and Clank, nes i adolygu ar gwefan Golwg 360 dydd o'r blaen, mae hwnna'n addas iawn ar gyfer plant, ac hefyd, mae gyda chi Tear Away ar y Playstation Vita, un o'r gemeg gorau dwi 'di chwarae'r flwyddyn yma. Felly, diolch yn fawr iawn am wylio fideo wyth, byddwn ni nôl tro nesa gyda finne, Dafydd Prys. A Johnny Chol Camra dewch nôl i golwg 360 i cael y gwybodaeth diweddara ar gemau cyfrifiadurol. Pob hwyl.